And our topic today now learn from elders. Our memory verse dey for Exodus chapter 18 verse 19 and e talk say, So I go advise you and God go dey with you. Now you go stand before God for these people, come take their matter go meet am. Our Bible reading now for Exodus chapter 18 verse 1 to 24. Jethro, Moses wife papa, wey be priest for Midian, con hear all the things wey God don do for Moses and Israel people, how God take free them from Egypt. So Jethro come bring Zipporah, Moses wife wey Moses been leave for Midian and his two sons, Gershom because Moses say I be stranger for another land and Eleazar wey mean say na our papa God help and na him save me from Pharaoh. Jethro carry Moses wife and im two sons go meet Moses for inside the wilderness where they dey for God mountain. But he first send message to Moses say, I dey come with your wife and your two pikin o. Oh. So Moses go meet him wife papa. He bow down to am, he come kiss am. Then greet each other, then they come enter house. Moses tell him wife papa everything wey God do for Pharaoh and Egypt people because of Israel people. The things when they suffer for road and how God take save them. Then Jethro come dey happy for all the good things wey Papa God do for Israel people wey he save from Egypt. Jethro come say, make una bless Baba God wey save una from Pharaoh and Egypt people, the God wey save him people from suffer. Now I know say God big pass all the gods because the people don dey safe from Egypt people power. Egypt people wey wicked and like yanga well well. Then Jethro come sacrifice and burn offering for God. So Aaron and all the elders for Israel join Moses wife papa chop the food for God presence. The next day, Moses sit down to judge case and people gather round am from morning till evening. When him white papa see all the things wey Moses dey do for the people, he come ask am, why you dey do all these things for these people? Na only you sit down dey judge from morning go reach evening? Moses answer am, these people dey come meet me so that dem go know wetin God talk. When dem get any matter, the people go come and I go judge and I go let them know God command, him rules and him laws. Den Moses wife papa tell am, di tins wey you dey do good o but you go tire one day, both you and di pipu wey dey wit you because di tin too heavy for you and only you no go fit carry di load. So I go advice you and God go dey wit you. na you go stand before god for dis pipo come take dia mata go meet am make you teach dem god command and law and make dem know how to live and work as god want am but make you choose good men for di pipo men wey dey fear god and wey dey talk true those wey no dey play wayo den you come make dem rulers over di pipo some fit rule thousands others fit rule hundred some go rule fifty while some go rule ten Dem go come judge the people and any matter wey big pass dem dem go bring am come meet you but na dem go dey judge all the small small matter like this dem go follow you share for the load if you do this thing and if na God really command you then the work go easy for you and the people go happy go house So Moses lis ten to im wife papa, e come do all the things wey he tell am. Now the message. Many young people these days dey see their elders as old school and dem dey think say dem fit do without their elders. Na big mistake dem dey make so o. I know say technology don advance well well nowadays and I know say youth get many access to information pass before but e no get as dem get all these things reach e get one thing wey elders get wey dem no get and that thing na experience elders don waka the road wey you dey waka now and dem fit tell you the result of anything wey you dey do even before you start to do am their experience pass wetin internet fit show you o

wey talk say wetin elderly people fit see when dem sit down, pikin no fit see am even though dem climb Iroko tree. I learn plenty things from late Papa SG Elton O. Although e get some kind advice when e bin dey give me when e dey im life, wey I dey always dey think say the advice no good. Today I know say the advice good well well o and I thank God say I lis ten to am that time. e get some kind things about yourself wey you no go know and you no fit see but elders go see them dem go come advise you well well proverbs chapter thirty verse twelve talk say dem believe say dem good for their own eye but dem dirty pass rag you fit dey think say the talent wey you get and all the things wey you know don dey okay to make you dey successful but na elder go fit point out all your bad character wey you must comot for your life if you really wan dey successful for this life if they employ you for any organization you need to respect those people wey don tey for there before you join them for church o hear wetin elders wan talk for house no ignore the advice wey your mama your grandma your grandpa your papa your uncle your aunty give you o if you do this kind thing they go share their experience give you and by holy spirit help spirit of wisdom according to isaiah chapter eleven verse two you go start to dey gather their advice together with wisdom na this one go make you dey above your mate for this life o.